Чүпрәле районының Яңа Кәкерле авылында бүгенге урам бәйрәме беренчесе түгел. Әле күптән түгел генә шундый очрашу, аралашу мәҗлесе авылның Ленин урамында булган. Ә бүген Кызыл Армия урамы бәйрәм итә. Урамның нәкъ уртасына куелган озын өстәлдә ни генә юк. Ләкин эш өстәлдәге сый-хөрмәттә дә түгел, ә еллар буе күрешмәгән авылдашларының, урамдашларының очрашуында бит. Күрешмәгән, күрешмәгән дә. Бигин, бигин, очрашырга туры килгән иде. Бигрәк матур көннәре. Матур бәйрәм. Бүгенге бәйрәм очрашуны оештырган авыл мәдәният йорты мөдире Мәдинә Җамалдинова үзе дә шушы урамда, сигез балалы гаиләдә туып үскән. Бу нигездә сигез бала үстек. Бу өебез бик бирләп тора иде. Безнең урамыбызда һәрбер йортта сигезләр, уннар, унберәр бала һәрбер йортта. Мин иң төпчекләре әни белән тимим. Сагынабыз. Менә әле күптән түгел генә урам көнен үткәрәбез дигәч, минем күрше хатыным Фәридә без мөнәсәбәбез ачыкты. Әйдә ди, Мәдинә урам көнен үткәрик әле ди, күп кешеләр ничекләр ди, озак ди. Беркем дә күрешәсе килә барыбызның да ди. Кемнәрнең дә әти-әниләре башы юк ди. Әйдә ментен күрешәбез, бөтенебезнең сөйләшеп, телефон номерларыбызны җыеп, бер-беребезгә связьга чыгып, 97 кеше җыелдык менә урамыбыздан. Урам бәйрәме уздыру турында Мәдинәнең күршесе, бүген Ульяновск өлкәсендә яшәүче Фәридә сүз кузгалта. Әти-әни, авыл гына түгел, урамда бергә уйнап үскән кызлар, малайлар да сагындырды, ди Фәридә. Ни кызганыч, бүген аларның да йортлары ябылган. Нигезебез бик каты сагындыра. Ничек возможность була, шулай кайтабыз инде. Йортка кайтып кергән вакытта күз яшем сыла инде уже. Конечно, мин бәйгесе кеме кайтып кердем, әти-әнием юк. Үзәк кебек каршы алалар. Шул хәтлек, шул хәтлек якын. Бәйгесе кеме кайткан булса, кухнядан әнкәем чыга кебек. Узган гасырның 60-70 елларында Кәкерледә генә түгел, башка авылларда да һәр йортта 5-6 бала үскән. Ә бүген Казанда яшәүче Флюра Махмутовалар гаиләсендә 10 бала була. Ике малай, 8 кыз. Бетен күрмәгән кешеләрне дә күрдек менә. Кайсы классташларым белән, кайсы бер классташларым белән менә 8 классны бетереп кайсы берсе 10 классларга киттек бит инде. Шуннан соң кайберсе менә башчы да күргәнем юк иде. Менә беренче мәртәбә аларны күрдем. Таныдыгызмы?
Күбесен таныйм. Күбесен танып булмый. Кайсы берсен тавышларыннан таныйсың инде, кайсы берсен йөзләре белән таныш, вот шулай. Үзгәрдек инде барыбыз да үзгәрә балагая барабыз. Бүгенге очрашуга кайтучыларның байтагы бер-берсе белән 30-40 ел очрашмаган. Еллар узган саен балачак еллары ешрак искә төшә. Без көтүне озата идек. Көтүне озатып кайткач, көтүләребезнең сыерларын саугач, терлекләрен караш тагы китә иде, әнә шунда ындыр артына сыерларыбызны тагы кичә кадәр сакларга. Анда без төрле уеннар уйный идек, җырлый идек, бии идек, төрле элгәреге гөреп-гадәт уеннарыбыз уйный идек. Су агышлары, су кертәкәләр анда. Теге мәҗбәр, теге урта тиде эшләр уйный идек. Дизек салышлар уйный идек. Әйе, Мәдинәләр үскән чорда авылда йөзләгән бала, берничә йөз йорт булган. Сугыштан соңгы елларда бу авылда 400 дән артык йорт булган һәм 1200 ләгән кеше яшәгән. Ә, соңгы елларда инде менә барлык илебез буенча Э, авыллар кизрәя бара бит инде. Э, безнең Яңа Кәкерле авылында да бүген

Ачып куелган керер ишегем. Бүгенге урам бәйрәмен оештыручы, Яңа Кәкерле авылы мәдәният йорты мөдире Мәдинә Җамалдинова урамдашлар һәм замандашлар очрашуын, өстәлләр куеп, чәйләр эчеп, кәеф-сафа корып утыру өчен гына багышламаган. Бу көнне абый-апалар яшьлек чорында җырлап йөргән җырларны да, Кичен, көтү кайткач, урам башына җыелып уйнаган уеннарны да кабат искә төшерделәр. Гомер буе мәктәптә укытучылык иткән, хәзер авылда мәчет имамы вазыйфаларын алып баручы Әмирҗан ага Баһаутдинов авылда Сабан туйны гына түгел, авыл бәйрәмен, урам көннәрен уздыруны да гадәткә кертергә кирәк ди. Динебез буенча да бу туганнар белән Күршеләр белән, урамда бергә яшәүчеләр белән очрашып, сөйләшеп утырулары бер үзе бер озын гомер. Яңа Кәкерле халкының бердәм булып, дус-тату яшәүләренә башка авыллар да сокланып карый. Резида Җамалетдинова бу авылга 36 ел элек килен булып төшә. Татарлыкның традицияләре сакланган. Мәсәлән, бәрәңге алу гына, бәрәңге казырга гына булсын, һәрбер кеше монда җыелышып килә. Сизмичә дә каласың бәрәңге алганлыгын. Һәм бөтен эш шулай. Күмәкләшеп, бердәмләшеп, бер-берсенә ярдәм итеп, һәман аны, һаман аны башкарып куялар бик тиз иттереп. Аннары соң алды туганлык көчле. Бер-берсенең менә алар нинди генә авыр ситуацияләрдә дә теге ислам динендә булган традицияләрне саклап, бер-берсенә ярдәм итеп э,